Khewani, Nwina hinkwenu, ndzi ni masagwadi ya nwina mofa lowuntshwa wa matimba swinene.
Yo! Ndzi tshamile ndzi lorha hi leswi. Ku nga ri wa Pinky. Loyi a nga ta wu dirha wa kahle hi yena a nga ta wu kuma. Kasi ndzi fanele ndzi ringeta ku dirha wa mofa wo saseka swinene wa Pinky. Ndzi lava ku hlula hakunene. hi lowu ntsila wa wona swi sasekile sweswi a hi cheleni mihlovo hi fanele ku wu endla wu langute ku fana na movha wa ntiyiso yo swi sasekile a ndzi wu rhandzi pinki kambe ndzi ta diro wa mofa loko ndzi hlula ndzi ta wu penda hi muhlovo wa mina Lowu ndzi wu rhandzaka wa ntima. Swantswa, hinkwaswo swi lulamile. Ndzi ta swi endla. Hakunene a ndzi nge endli mofa wa pinki. Ndzi ta namba ndzi dirowa mofa wa milorho ya mina. Lowu nga ni mavhiliki lamakulu ya ntima. Na hinkwaswo swin'wana i swa ntima. Ina! Leswi swi antswa swinene. Ndzi ta engetela vuxokoxoko bingaribanyana kambe. Ah, swi antswa Wednesday. Come on! Oh, nkarhi wu herile. Wednesday, u ni mofontima? U fanele ku va wa pinki. Ah, Enid.
Kasi wena?
Sweswo a swi lulamanga. Ndzi kombise. Wena kanye yini? U endle kahle mofa lowukulu. Hi wena u nga hlula. Halala! Kasi hi lowu mofa wa mina lowuntshwa. Ah, Ndza nghena kambe milenge ya mina a yi kumi ndhawu. Ndzi pfuneni. Oh, yimanyana ndzi ni xichila xo karhi lexi xi sasekile a yi fambeni
lowu i portal yo ya eka misava ya swiwitsi swa hlamarisa swinene ndza tfutisa leswaku ku ni yini endzeni yo uh. Ndzi endla yini? U nga sungula ku dirowa. Famba emahlweni. Hi swona, ndzi ta endla swiluva swa wasasi na nyan'wa ya pinki. Swa saseka! Lwangu i mihlovo hinkwayo ya nkwangulatilo. Ndzi sungurile ku swi rhandza. A yi nga rivali yi swiwitsi.

Hi fanele ku swi endla nakambe. Oh, misisi ya mina! Ndzi anakanya leswaku swi ta antswa nkarhi lowu. Hi swona, hi sungula hi rihlaza. Hmm. Yimanyana yini? Yima, nkarhi wu herile. Oh, e, e Wednesday, a swi languteki kahle. Enid, i nkarhi wa wena. Xi chila ntsena.
Kuwuhundzuluxa? Yo!
Sweswo i swikulu! Sagwadi ri ya eka wena. Ku angara Wednesday, ndzi khomele ndzi rivele. Ndzi ta ku vona ku nga ri khale. Swa saseka swinene laha. Swiwitsi leswikulu, matandza ya xokoleti naswona hinkwaswo i swa mina.

Ri endliwile hi xokolayiti. Oh. Swa tsakisa swinene. Ndza tivutisa leswaku ku ni yini endzeni ka tandza leri ra xokolayiti. Swiwitsi swo saseka. Ndza swi rhandza. Gosh, leri tilo. A ndzi swi koti ku yima. hinkwaswo swi nandziha swinene swa nandziha o swi tikomba ndzi nga ri na matimba yo heta ku dya o ndzi lava o ku wisa Ndzi tisa eka n'wina xipopana xa Barbie. Sungulani. Oh, i nkulu swinene. Halala, wa saseka. Fambani emahlweni.
Kasi.
Ndzi ta sungula hi muhlovo wa pinki. A ndzi nge vi na nkarhi wo dirowa Barbie hinkwayo. Xisweswo ndzi ta dirowa nhloko. Swa saseka. Wednesday, hikwalaho ka yini u nga endli nchumu? A ndzi n'wi rhandzi Barbie. Swi nga antswa ku nyika dragona kumbe zombie. Hmm, miehleketo leyikulu ndzi ta endla xidirohi lexi nga ta hlamarisa un'wana na un'wana ku ta va bokisi ra masira ra zombi ra pinki hi fanele ku engetela marhambu yo karhi na mahlo yimela u vona vuyelo bya kona hmm. Soe sasekile. Aihlentshele teni hinkwaswo. Swa hlamarisa. Languta sweswo. Swi endliwile. Na mina ndzi hetile. Swi tshembe. Oh, imanyana a wu nga ha koti ku dirowa. Eni, du lulamile.

Ke wani? Kana? Wa vula vula swasa seka. Yini? Wa shikota ku vula vula na mina ndzi lava un'we. Mina na Barbie hi ta va vanghana lavanene swinene a yinweni tiya. Oh, ku hava nchumu? Hi swona. Kasi endzhaku ka sweswo u vurile leswaku wa ndzi rhandza. Wa swi kota ku tlangela yo Wednesday languta khewani n'wina hinkwenu u xi rhandza njhani xica xo famba emoyeni swa saseka loyi a nga ta xi liriwa kahle hi yena a nga ta xi kuma swi tano a wu nge ndzi hluli Wednesday hi ta vona yi sweswo xica xo famba emoyeni xi sasekile swinene Ndzi tshamile ndzi lorha hi ku ya emoyeni, ku ta va ni capsule leyi nga ni vahlaleri va le handle na rhingi ku yi rhendzela. Ndzi ta endla hinkwaswo hi ndlela leyinene. A yi xi cheleni muhlovo, vuxokoxoko byo karhi, swa hlamarisa. Yo! Ndzi fanele ku endla kahle ku tlula Wednesday hambileswi swi tikaka. Muhlovo wo tshuka yi wukulu hi lowu ndzi lawa kona endzhaku vuxokoxoko byo karhi naswona yi tateni hinkwaswo hi fulawa um a yi nchumu wo hlamarisa kambe swi ta endla Wednesday yini? Oops, nkarhi wu herile. A yi sunguleni hi Enid. What? Ah, ah, leri xitshwa swo famba emoyeni swo hlekesa swinene. Wednesday? Bravo! Kasi tana laha ndzi ta ku nyika sagwadi ra wena. Inkomu. Salani Enid, a yi voneni. Ndzi nga kota ku fambisa helikopta Xisweswo ndzi nga swi kota ku fambisa xicha xo famba emoyeni. A hi fambeni. Salani hinkwenu. Hmm.
Ndzi kwihi? Pulanete leyi yi fana na Mars. Ndzi tshamile ndzi lava ku tshama eka pulanete leyi ku ni ndhawu yo tala yo ntshunxeka. Oh. Naswona hi lava vahlaleri va le handle. Khewani eka n'wina. Ha, ma lava ku tshina? Endzhaku landzelani mina. Swasaseka un'wana na un'wana. Kasi hi lerisa gwadi ra wena lerintshwa, mbyana ya Roberto. Yi nga kota hambi ku ri ku endla swichila. Leswi hi leswi ndzi swi lavaka. Oh, Ndzi lave ku rivala hi nkarhi. Tanani, vanhwanyana. A hi naveleleni un'wana na un'wana nkateko lowunene naswona yi sungula. Nchumu wa nkoka swinene eka xidirohi lexi i ku endla ntila wunene na lowu nga u nga erivaleni wa mbyana. Endzhaku swi ta humelela hi ndlela yo saseka. ku chela mihlovo eka hinkwaswo swa saseka xikambele wednesday a swi bihanga kambe ndzi anakanya leswaku xitsalo xa 3d xi ta swi endla kahle swinene ndzi nga endla robato na mina kasi kasi kasi ku endla vuxokoxoko hinkwabyo hi ku hambana Sweswi hi swi hlengeleta swin'we. Halala, swi kwala kusuhi na ku lulama. Swi endliwile. Oh, u hetile. Wednesday wa sungula. Swa saseka swinene. U endle kahle. Enid U endla njhani? Oh, swa saseka swinene. Wa swi tiva yini hinkwenu ma hlula? Hi lerisa gwadi ra n'wina, tshinela hi vukheta na rona.
Wednesday, a hi endleni leswi. Ndzi pfumelele ku tlanga hey ndzi nyike xitirho xo fambisa xa le kule i khombo swinene roboto yi tshovekile sweswi
u nga karhateki ndzi ta ringeta ku yi lulamisa u xi rhandza njhani rewu lerintshwa loyi a nga ta xi dirowa kahle hi yena a nga ta xi kuma hi ndlela xi hundzula muhlovo ndza swi tiva swi sasekile swinene kasi van'wani a nkarhi wa famba hatlisani kasi leswaku yi hlula yi fanele ku tlangela hi miehleketo ya hina swi tano ndzi ni rewu eka xipopana ndzi nga xi teka
oh sweswo swi ta ndzi fanele swa saseka swinene xivumbeko xi kona sweswi i fanele ku xi rhendzela

Ununhwela yini? Oh, ndzilo!
Paniki ya mina ya pfurha! Oh, i fanele ku kandziyela switirho swa ndzilo hi ku hatlisa! I lexi? Oh, pfunani!
I mani a nga pfula mati? Oh, i tsakamile hinkwerhu sweswi!
Ntirho wu herisiwa.